וויל זאגן א ווארט דא פון הייליגן סאטמאר רב זכי' יגון עלינו וואס ער האט געזאגט ווען ער האט געוואלט מעורר זיין אויף דעם ענין פון שמירת עיניים האט ער מקדים געווען א מעשה וואס איז געווען ביים רבי ר' אשר'ל ראפשיצער. ר' אשל ראפשיץ צו זיך אויסצויאגען אליין ער האט געהאט א מנהג ער האט מדקדק געווען אז אלע מאכלים וואס מ'האט אים געגעבן זאל זיין זייער הייס וועגן דעם ווען ער פלעגט קומען אין א שטאט צו גאסט פלעגט ער פירן טיש אין די אכסניא כדי מ'זאל קענען ברענגען די זופ און די קוגל און די פלייש גלייך פון קאך און ס'זאל זיין זייער הייס ער האט געהאט זיינע עניינים אז ס'האט געדארפט זיין זייער הייס אמאל איז ער אבער געווען צו גאסט אין א שטאט. און מ'האט נישט געקענט זיין אין די אכסניא, און ער האט געפירט טישן אין בית מדרש, און מ'האט געברענגט די עסן פון קיך פון די אכסניא צו דעם בית מדרש, ס'איז געווען פארשטייט זיך דארט א עירוב, אבער דער גאב ד האט נישט אויפגעפאסט צו ברענגען די עסן צוגעדעקט, ס'איז געווען אויפגעדעקט ווען ער האט עס געטראגן אויף די גאס. מען איז אנגעקומען צום צדיק איז עס שוין געווען אביסל קאלט, עס איז שוין נישט געווען אזוי הייס, האט ער געזאגט פארן עולם, געטס א קוק, אפילו עסנווארג וואס האט נישט קיין אויגן, ווען ס'קומט אויף די גאס אויפגעדעקט ווערט עס קאלט, על אחת וכמה וכמה א מענטש וואס האט אויגן, טאמער גייט ער נישט מיט צוגעדעקט און ס'אפן, אוודאי ווערט ער קאלט. האט דער רבי געזאגט אזוי דעמאלטס אין די צייט פון די מרדכי ואסתר וואס מ'האט מקבל געווען די תורה נאכאמאל איז ליהודים הוסי' אורו, ס'שטייט נישט ליהודים הוסי' תורה נאר אורו, אידן האבן געשפירט א ליכטיגקייט פון די תורה, שמחה, מ'האט געפיהלט א פרייד אין א יום טוב, ששון, מ'האט זיך געפריידט מיט מילה, דאס אלעס איז ווי געווען ווי יקר עלי תפילין דורך די תפילין. די תפילין איז דא די תפילין של ראש און די תפילין של יד. די תפילין של ראש איז לטטופס בין עיניך. דאס קומט מעורר זיין אז מען זאל היטן די אויגן נישט צו קוקן וואס מען טאר נישט. און נאכדעם שטייט די תפילין של יד איז כנגד הלב, מען זאל האבן א ריינע הארץ, נישט האבן קיין תאוות. דאס איז געבינדן איינס מיטן צווייטן. אז מען גיבט אכט אויף די אויגן האט מען א ריינע הארץ. ווייסטו וויאזוי ס'איז געווען אז אידן האבן געשפירט א לעכטיגקייט אין די תורה און א פרייד און א יום טוב מיט א ברית מילה, מ'איז געבליבן ווארעם צו אידישקייט, מ'האט געשפירט א טעם אין אידישקייט, אלעס איז געווען דורך די יקרי לב תפילין, וואס דאס קומט ווייזן מ'זאל זיך היטן די אויגן און דעם הארץ פון תאוות, דורך דעם קען מען בלייבן ווארעם צו אידישקייט אנישט ווערט מען חלילה אויסגעקילט. פורים איז א צייט וואס מ'גייט אויף די גאסן, מ'טראגט משלוח מנות, און יעצט אז מ'וועט זיך אכט געבן אויף די אויגן, עט מען קענען דורך דעם, האבן ווייטער א קאך און א ווארעמקייט צו אידישקייט און האבן א פרייליכן פורים און א כשר'ן פסח און מ'האט געהאלפן ווערן מיט אלע טובות און מיט אלע חסדים. און מרדכי יצא מלפני לפני המלך מלפני המלך בלבוש מלכות מרדכי יצא מלפני לפני המלך מלפני המלך בלבוש מלכות אהההה גימעלע גיבלי עליה אלע אידן אלע אידן